Dwi yn y gogledd. Dwi yn y gogledd. Dwi yn y gogledd.

I am away this week. Dwi ffordd osos yma. Dwi ffordd osos yma. Dwi ffordd ddosos yma. She is tall. Mae hi'n dal. Mae hi'n dal. Mae hi'n dal. We are not at home. Da ni ddim adre. Da ni ddim adre. Da ni ddim adre. When is the game? Pryd mae'r gêm? Pryd mae'r gêm? Pryd mae'r gêm?

Where is Llangollen? Lle mae Llangollen? Lle mae Llangollen? Lle mae Llangollen? Where are they? Lle maen nhw? Lle maen nhw? Lle maen nhw? Lle maen nhw? I know. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod.

Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Mae'r heddlu'n gallu helpu. Can you pay? Dych chi'n gallu talu? Dych chi'n gallu talu? Dych chi'n gallu talu? I don't drink coffee. Dwi ddim yn yfed coffi. Dwi ddim yn yfed coffi. Dw i ddim yn yfed coffi. We live in a castle. Da ni'n byw mewn castell. Da ni'n byw mewn castell. Dan ni'n byw mewn castell. It depends.

I don't want to make coffee. Dwi ddim eisiau neu coffi. Dwi ddim eisiau neu coffi. Dwi ddim isio neu coffi. We don't know where you are. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. Da ni ddim yn gwybod lle wyt ti. They live on the outskirts of Aberystwyth. Maen nhw'n byw ar gyrion Aberystwyth. Maen nhw'n byw ar gyrion Aberystwyth. Maen nhw'n byw ar gyrion Aberystwyth.

The wine isn't good. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. The shop opens at ten o'clock. Mae'r siop yn agor am ddeg o'r gloch. Mae'r siop yn agor am ddeg o'r gloch. Mae'r siop yn agor am ddeg o'r gloch. What is Brittany and where is Brittany? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Be di Llydaw a lle mae Llydaw? Be di llydaw? A lle mae llydaw? It's a crocodile.

It's not a giraffe, it's a tiger. Dim jiraff ydi o, teigr ydi o. Dim jiraff ydi o, teigr ydi o. Dim jiraff ydi o, teigr ydi o. What is nihilism? Be di nihiliaeth? Be di nihiliaeth?

There is no sugar in the house. Does na ddim siwgr yn y tŷ. Does na ddim siwgr yn y tŷ. Does na ddim siwgr yn y tŷ. Is there a turkey in the freezer? Oes na dwrci yn y rhewgell? Oes na dwrci yn y rhewgell? Oes 'na dwrci yn y rhewgell? I have a goldfish called Sigmund. Mae gen i bysgodyn aer o'r enw Sigmund. Mae gen i bysgodyn aer o'r enw Sigmund. Mae gen i bysgodyn aer o'r enw Sigmund.

She has seven children and one hamster. Mae gen i hi saith o blant ac un hamster. Mae gen i hi saith o blant ac un hamster. Mae gen i hi saith o blant ac un hamster. We have a black car. Mae gennym ni gar du. Mae gennym ni gar du. Mae gynnon ni gar du. The king doesn't have money. Does gan y brenin ddim pres. Does gan y brenin ddim pres. Does gan y brenin ddim pres.

I have eaten everything. Dwi wedi bwyta pob peth. Dwi wedi bwyta pob peth.

Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. Mae'r bil trydan wedi cyrraedd. I drank whiskey. Nes i yfed whisky. Nes i yfed whisky. Nes i yfed whisky.

Did they speak Welsh? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? Wnaethon nhw siarad Cymraeg? We didn't pay. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. Nathon ni ddim talu. I didn't buy a sofa. Nes i ddim prynu sofa. Nes i ddim prynu sofa. Nes i ddim prynu sofa. Did someone else see the shark? Nes rhywun arall gweld y shark? Nes rhywun arall gweld y shark? Nath rhywun arall gweld y siorc? Did you have a shower? Ges di gawod? Ges di gawod? Ges di gawod? I walked the dog.

Dolly Jellu was cold. Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer. Oedd Dolgellau yn oer.

O'n i wedi blino. I didn't like history when I was in school. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. O'n i ddim yn licio hanes pan o'n i'n yr ysgol. Where exactly were they? Lle yn union oedden nhw? Lle yn union oedden nhw? Lle yn union oedden nhw? It was him. Fo oedd o. Fo oedd o. Fo oedd o. Fo oedd o. John was going to answer the phone. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Roedd John yn mynd i ateb y ffôn. Was it Marx's car? Car Marx oedd o. Car Marx oedd o. Karl Marx oedd o. John New. Oedd John yn gwybod?

Was Barry white? Was Peter green? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? Oedd Barry'n wyn? Oedd Peter yn wyrdd? me, you, him, her, us, you guys, them.

Is she ready? Yes. Ydyn barod? Ydy. Ydyn barod? Ydy. Ydy'n barod? Ydy. Do you like jazz? Yes. Wyt ti'n licio jazz? Ynddo. Wyt ti'n licio jazz? Ynddo. Wyt ti'n licio jazz? Ynddo. Is it a virus? No. Virus ydi o. Naci. Virus ydi o. Naci. Firws ydi o? Naci. Did he train yesterday? No. Nath i fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Nath hi fwrw glaw ddoe? Naddo. Are there enough seagulls in town? Yes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes. Oes na ddigon o wylanod yn y dre? Oes.

Gewch y car wan? Cewch, wrth gwrs. Was the car ready? Yes. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd. Oedd y car yn barod? Oedd. Are they at home? No. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. Ydyn nhw adra? Nac ydyn. Am I late again? Yes. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Ydw i'n hwyr eto? Wyt. Did they know? Yes. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden. Oedden nhw'n gwybod? Oedden.